Kristianain kan ram rawn luh chilh ve tawh mah se, ramhuaite hnawtchhuak thei tur khawpa rinna a chak em em kan la awm loh avangin ramhuaiten huang tau hle mai a, mihring tihbuai chuan hnapui ber a ni. Mission Compound an tih khuaa chuan zirna sikul hawn thar a ni a, sap hovin an sponsor a nih avangin man chawi ngai lo va, sikul naupang an nei nual a, chung zingah chuan khual khuaa atanga rawn kal pawh an awm ve a ni. He sikul hi khaw pawn deuha awm niin a fianrialin a nuam hle a, Khual khua atanga rawn kal te pawh a hmunah an awm nghal a, an phurin nuam an ti hlawm hle bawk. Tunlai angin zirtirtu an tam lo va, Principal nen pahnih chiah an ni. Mahse, zirtirtu indaih loh avanga complain awm lem lo. Tichuan sikul an han kal chho va, harsatna lian tham sawi tur an nei lo va, hma pawh an sawn chho hle a ni. Hun a kal zel a, hlim taka an kal chhoh mek lai chuan naupang pakhat hi dam lo ta thut mai a, damdawi an neih ho lah chu Boral gan tih te, MB tinreng damdawi an tih te a ni mai a, inenkawl dan tur vak a awm lo a ni. Damdawi an ei a, An dam chho ve leh zel mai thin a ni. Chutiang chuan naupang damlo pawh chu zia chho ve leh mai turah ngaiin midang pawh an pun lem lo a ni. Mahse nikhat chu biak pawh chhang hlei thei lovin a awm ta tlat mai a, tih ngaihna a vang hle. Mangang taka an inthutpui lai chuan a natna tur lovin a boral ta der mai a, a thiante tan a hrilh haithlak ngawt ang le. Tlai lam dar thum a ri tawh a, muang chang a chetna chi a nih loh avangin Principal chuan rem a ruat zung zung a. Zirtirtu pa chu naupang pahnih hruaiin zual kovin a tir a, ani chuan khawchhungnu leh pa leh tlangval ruang thutpui turte a va hruai hlawm bawk a ni. Tichuan zan dar kua thleng an inthutpui hnu chuan nu leh pa te chuan ṭinzain rel ta hlawm a. Principal pawh chuan dar sawm vel thleng a awmpui hnu chuan hawn mai a rawt ta a, tlangval ho chuan upa lam a nih tawh avangin rem an tihpui a, a ni pawh chu haw ve ta a ni. Tlangval pali te chuan khawhar hniamtu a tan tiin kat an lo keng a, ruang an dahna bulah chuan dawhkan hungin an khel tan ta a ni. Ruang thutpuia ti lo chuan an hlim phian a ni. A lo tlai zel a, ruang hmachhawn zawng a thu chuan an ruang thutpui chu che tlat hian a hria a, mahse a chet chhunzawm lem loh avangin ngaih tha takin a kheuh chhunzawm a, a thiante pawh a hrilh lem lo a ni. Mahse, nakinah chuan a ke rawn che he zuk hmu leh a, a hlauh em avangin ngawi rengin a chhuak ta mai a, a thiante chuan zunram thir tur nei a ngaiin an ngaihsak lem lo a ni. Mahse a lo let har tak em avangin tlangval pahnih te chu ngaihven turin an chhuak a, ruang hnung chhawn zawnga thu te pahnih chiah an awm tawh a, mahse ngaih tha takin an khelh chhunzawm leh a, rinhlelh tur engmah an hriat loh avangin. Zing lam dar khat a ri tawh a, an thian te lo let har lutuk chu an ngaih a tha lo tan ta a, an kat khelh lai chu dahin an han inher chu. An ruang thutpui chu khumah chuan a lo thu kawk mai a, mak tihna nen hlauhna nen an inhmachhawn chu ni ta mai si a, mihring a ni lo tih a chhiat dan atangin a chiang a, mahni sahipna tur zawn mai loh chu. Vawi leh khatin an thian dun chuan kawngkhar an bawh hawng thuai a, pawnah chuan hlauh avangin an rak tuar tuar a, an hamhaih vek avangin leh a thim em avangin tlanna lam tur pawh an hre mai loh a ni. Mangang taka an awm mek lai chuan inchhungah chuan thawm ri bum bum em hre leh a, va ngaihven chi a ni si lo, an va han mangang dawn tak em? Chutiang anga thla phang taka an awm mek lai chuan Principal leh a thiante chu an lo thleng a, an lawm lutuk chu Principal chu kuahin an ṭap hawm hawm mai a ni. Tichuan inchhung an han luh meuh chuan ruang chu ram huai chuan a lo chhuahsan fel der tawh a, chhuat laiah chuan a lo let reng a, khumah chuan an mut tir leh ta a ni. Tichuan a tuk zingah chuan zual kova kal te pawh an lo thleng tawh a, naupang ruang pawh chu an khawlawm an phur haw ta a ni.